Also fir mech sinn dat dëst Joer zwee Spiller. Ee Spill, dat scho méi laang hier am Ufank, dass et erauskomm ass. Dat ass awer elo een HD-Remake erauskomm an dat ass Okami. Immens, immens schéin. An dann ee Spill vun dësem Joer, Blueprints. Den Artstyle war wonner, wonnerschéin. An jo, ech denken, ech huelen déi zwee Spiller.
Ech hunn et zwar nach net gespillt, mee ech sinn e riesen Hollow Knight Fan an Silksong gesäit aus wann et genau an déi selwecht Kerb schléit wéi Hollow Knight, vläit souguer nach e bësse méi schéin, e bësse méi ambitionnel, e bësse méi verréckt. Vun dohier Hollow Knight Silksong.
Beschten Artstyle ass fir mech, obwuel ech et nach net gespillt hunn, Hades 2. Den Design vum Spill ass einfach eppes wat ech wonnerschéin fannen an ech freeë mech schonn et jo méi spéit am Joer ze spillen, soe mer mol esou. Jo, ech muss soen, et ass dëst Joer net ganz einfach. Ech mengen mir hunn eppes wéi Clair Obscur, wou zimmlech gutt ass, mee fir mech beschten Artstyle vum Joer, dat ass awer Silksong. Jo ech wees, bëssen reproduzéiere se Hollow Knight, mee et ass esou vill méi, esou vill Neies, esou vill Arias, Ofwiesslung, Atmosphär, eng Emgéigend déi doduerch wéi se ausgesäit hir Geschicht erzielt. Et ass onwahrscheinlech atmosphäresch, et wielt wéi eng a sech schlësseg Welt. Silksong.
Mäin Artstyle vum Joer geet eindeuteg un Ballpit. Ech muss soen, dat Spill huet mer fantastesch gefall. An de Look muss ech soen ass esou richteg schéin klassesch Pixel, esou richteg schéine Pixel-Look muss ech soen. Dat ass u sech genau dat, wat ech gären mol eng Kéier kucken. Ech muss soen, jo, dat ass fir mech dat, wat ech wëll. Jo, Artstyle ass fir mech dëst Joer e bësse méi schwéier, awer ech géif soen, d'nämmlecht wéi viru puer Joer wär dat warscheinlech dann Hades oder an dësem Fall halt Hades zwee.
Fir mech den Artstyle vum Joer. Ass schwéier ze soen, well dat Spill, wat ech gespillt hunn, wou giff passen, ass vun 2022 an dat wär Even If Tempest. Ech fannen et mega cool, et ass en Otomi-Game. D'Charaktere fannen ech super flott gezeechent, d'Story ass super a vum Artstyle giff ech soen, ass dat fir mech dat, wat ech am beschte fonnt hunn.
Jo, also wat de Soundtrack betrëfft, muss ech wahrscheinlech, nee, ganz sécher, net laang iwwerleeën. Dat ass eindeuteg Clair Obscur Expedition 33. Ja, dat ass mäin Soundtrack. Also dat ass de, dat ass de, de, den eenzege Videospill-Soundtrack, den ech op Spotify eropp erofgelauschert hunn. An ähm, ween d'Musek gelauschtert huet, dee weess, vu wat ech schwätzen, wann ech soen, et war magnifique.
Fir de Soundtrack Honorable Mention muss ech ein verginn un Silent Hill fir e Sounddesign, hir creepy ofwiesslungsräich Melodien, onheemlech zur Atmosphär bäigedro, mee trotzdem deet mer leed, se kommen net géint den absolute Bombast vun Expedition 33 un. Dat muss ech dem Spill ein verginn, déi absolut dramatesch, emotional, monumental Musik. déi jidderee matrappt, dee se héiert, sou krass, esou datt ech schonn direkt keen Ticket méi krut no 3 Minutte fir de Concert, deen hei an d'Land kënnt, Expedition 33 Free.
Jo, och wann d'Spill bis elo eng kleng Enttäuschung fir mech war, Metroid 4 Beyond. Wat mech bis elo bei Zelda zum Beispill gestéiert huet, war, datt ee relativ wéineg Musek héieren huet, a Metroid huet mech direkt an d'Nostalgie vun de bekannten Musiken, Soundtracken zréckgeholl do fir Metroid. Soundtrack muss ech mech wahrscheinlech rem den meeschten hei uschléissen an zwar mat äh, Claire Obscure an das einfach e fantastesche Soundtrack den och wann den Molké Fan vum Spill ass einfach weg mega geil ze lausren ass. Natierlech, wéi kann et aneschters sinn? Nee, net Claire Obscure, mee tatsächlech Silent Hill F. Well ech fannen dass den Akira Yamaoka et hei fäerdeg bruet huet sech nei ze erfannen an en Soundtrack ze bréngen dee mat Silent Hill 2 op enger Linn ass. Virun allem am Ufank, déi ganz kleng Zeen wou d'Déngens Tinako Traitor genannt gëtt, lauschtert mol op déi Musek, dat gëtt schonn eng herrlech Ambiance, vun dohier Silent Hill F. Bei Story of Seasons, Grand Bazar hunn ech fonnt dass d'Musik déi ronderëm war immens gemittlech war. Se huet eng super flott Ambiance ginn an deemoentspriechend giff ech dat als Spill huelen fir de Soundtrack.
Dat sinn eng Kéier bei mär zwee Spiller, eng Kéier den Donkey Kong, awer méi wéinst dem bësse méi witzegen Soundtrack, well d'Spill baséiert sech immens vill op. Lidder an mol méi wéi Sounds mee wierklech sou Songs an dann awer och Death Stranding zwee, well déi Lidder wou hien sech awer do eraussicht wanns de eng Kéier d'Land bëssen iwwer d'Landschaft gees sinn awer ëmmer immens schéin an passend.
Ech hat Monster Hunter ëmmer gären fir säin Stil, fir seng Monster Designs, awer eenté ech sin ni an déi Spiller erakomm an zack siehe da, Monster Hunter Wilds huet mäi Ruff héiren an ass komm an ech ka lo mat Stolz behaapten ech hu mäin éischte Rathalos lo gelued. Vun dohier Monster Hunter Wilds, merci dass de do bass. Rezent eréischt gespillt, Surprise fir mech, Balatro. Net wëll et iergendwéi onerwaart Succès bei ville Leit hat, mee well ech perséinlech net geduecht hunn, datt e Kaartespill, oder en Pseudo-Kaartespill, mech esou nach géif fesselen. Also jo, scho vill ze vill Stonnen domadder fëllen. Gutt Game though.
Meng Surprise vun dësem Joer Also ech hat mat mengem Matbewunner deemools den Split Fiction gespillt an ech muss soen dat Spill war mega gutt an d'Spill selwer ass elo net surprise gewiescht awer wat dat Spill alles mat senger Mechanik zum Schluss nach mécht also oh boy wann der ugefaangen hutt mat spillen wann ech spillt et fäerdeg well dir wäert vum Hocker geholl ginn. Bitte bitte weider spillen.
Fir mech ass dat dëst Joer Blueprints. Ech hat mer d'Spill erofgelueden, einfach mol fir ze probéieren an well d'Leit déck begeeschtert ware vum Spill. An ech muss soen, ech war och déck begeeschtert vum Spill. Also ech konnt just nach un dat Spill denken. Ech wollt et onbedéngt hikréien, onbedéngt dat Rätsel léisen. An dat huet mech selwer esou surprised, datt dat meng Surprise of the Year ass.
Also ech war dëst Joer extremst extremst iwwerrascht vun Fantasy Life I, Die Zeitdiebin. Ech wusst mol net dass et schon e Virgänger dovunner guff. Ech hun dat Spill empfohle kritt, probéier, passt dir. Ech war begeeschtert an ech sin definitiv Dat, dat vum 3DS gëtt och nach geholl. Dat wäert och gespillt ginn. Meng Iwwerraschung dëst Joer, muss ech wuel soen, ass äh, Avowed. Also, also ech sinn u sech e Fan vun Obsidian Games, also sinn ëmmer gäil Spiller. Awer irgendwie Avowed war se bësse kuerz Skepsis do, well d'Joement war se bësse so, ass et Elder Scrolls-like, ass et net Elder Scrolls-like? Herno war et guer net esou. Am Endeffekt war et awer dann trotzdem ee vun de beschte Rollerspiller, wou ech an de leschten 10 Joer gespillt hunn. An jo, e war out.
Surprise, jo, op eng gewëssen Aart a Weis och ëm Expedition 33, mee ech menge fir mech déi gréissten Iwwerraschung vum Joer, dat war awer de Surprise Drop Silksong. Ech menge mir hu gehofft, iergendwann giff et esouwäit sinn, mee op eemol héiers de an enger Woch ass d'Spill do. Boah! Maja, Silksong huet mech domat op jiddefall iwwerrascht, datt et elo do ass. Fäerdeg. A fir nach een drop ze setzen, eng Iwwerraschung méi, vir kuerzem schon den éischten DLC ugekënnegt. Grouss an erëm komplett gratis. Merci Team Cherry fir zwou gäil Surprisen dëst Joer.
Jo, Soundtrack hin oder hier, Metroid. Vum Handholding am Ufank bis hin zur relativ linearer Gestaltung vum Spill, obwuel ech nach guer net esou wäit sinn. Bessen enttäuschend dofir dass ech esou laang drop gewaart hunn. Dass mer all esou laang drop gewaart hunn. Sou, eent fir ewech. Dat hei ass Meckeren op héijem Niveau. Ech muss soen, mir haten en immenst gutt Joer. Schlëmm Enttäuschungen hat ech eigentlech net. Mee wann ech wierklech wëll meckeren, da muss ech soen, Ninja Gaiden 4. Ech hunn et gespillt elo an Et ass einfach, wéi soll ech soen, op eng gewëssen Aart a Weis, d'Spill mécht villes richteg, spilleresch, technesch, mee d'Géigend ass esou lieblos, esou repetitiv, d'Géigner hues iergendwéi scho sou gesinn, se reuse ganz villes, wat et scho gouf an, keng Ahnung, no dräi Kapiteln hunn ech gefillt, do hat ech schonn alles gesinn. Mäin Disappointment of the Year ass eppes Klenges, nämlech Little Nightmares 3. Et ass am Kär kee schlecht Spill, mee et mécht och absolut näischt fir iergendwéi aus der Mass ervirzeg ze kommen oder iergendwéi eppes méi wëllen ze maachen wéi en eent an en zwee. Et ass de Bare Minimum, et ass eng 30 vu 60, geet halt duer, mee come on, dat kënnt der besser.
Mäin Disappointment vum Joer 2025 ass, an ech muss dat leider mat schwéierem Häerz esou soen, Dynasty Warriors Origins, well jo, et ass esou quasi, nennen mer et emol esou e bëssen, en Reboot vum Dynasty Warriors. Awer wou ass de Koop? Mir wëllen net eleng spillen, mir wëllen zu méi spillen. Wisou ass en net do? The End. Sou leed et mer och deet, an et wäert wahrscheinlech net jiddweree mat mer averstane sinn, mee dëst Joer sinn ech extremst enttäuscht vum Pokémon CA. Et ass alles just an enger Stad, et kënnt een néierens eraus. D'Mega Evolutioune fannen ech zum gréissten Deel fuerchtbar an ech fannen et och vum Spillen net interessant. An jo, mech huet dat extremst enttäuscht dëst Joer.
Mein Disappointment dëst Joer ass mol kee Spill, wou ech wierklech tatsächlech selwer gespillt hunn. Äh, mee ech muss mech do einfach dem Luc, äh, wie nennt dat? Uschléissen. Ich muss dem Luc uschléissen. Äh, an zwar ass, äh, ja, Dynasty Warriors Origins einfach eng mega Enttäuschung, well, ja, net nëmme kee Koop, mee kee Splitscreen, näischt dran und kee Multiplayer. Ja, fir wat spillt ee soss Dynasty Warriors?
Also mär wësse jo nach net, wat alles d'nächst Joer erauskënnt an ob nach Saachen zehnmol verschibt ginn. Mee ech freeë mech immens op We Animal, si ganz gespaant, mir hunn och en Datum an jo. Hey, gëtt en neie Resident Evil, do sinn ech voll mat um Start. Och bei We Animal, ech hu Bock drop, ech hoffen et gëtt besser wéi Little Nightmares 3. An well et alt beschloss gëff dass ech do d'Review maachen, ey den neie Fatal Frame Remake, ech hunn jo ni ee gespillt, mee ey et gëtt och vläit esou eng Franchise déi ech elo wäert suchten. Anticipation muss ech soen, do komme mer e puer Spiller an de Kapp, do hu mer emol eng Kéier de Action geschnetzelt, hunn ech ëmmer gär, also. Phantom Blade X konnt ech uspillen, gesäit immens fun aus, ech freeë mech drop, ech freeë mech immens drop. Dann Onimusha, éiweg kee méi gespillt, deen neien och, Action-Geschnetzels, Third Person, entertaining, absolut. An natierlech, wéi kéinte mer et vergiessen, de Gigant vum nächste Joer, Resident Evil, Requiem, hunn ech och absolut Bock drop, och en bësse méi klassesch, spooky, let's go. Wann se et maachen, de Master Rank bei Monster Hunter Wilds. Bis elo war de Content ganz ok, war flott. Ech sinn awer gespaant wéi déi héijer Schwieregkeete bei Monster Hunter Wilds wäerten ausgesinn.
Jo, wéi verschidden anerer scho soten, Resident Evil, Requiem, natierlech, ech mengen dat ass eent vun de gäilste Spiller wou warscheinlech nächst Joer wäerte kommen, awer. Halo Campaign Evolved. Dat eent Spill, op dat ech mech fir d'nächst Joer wierklech freeën, an jo, ech hunn net emol missen driwwer nodenken, wéi et heescht, dat ass dat neit Control-Spill, Resonant. Jo, ech mengen, esou huet et geheescht. Also, ech kann et kaum erwaarden, also endlech net méi am Oldest House ze sinn. Lo geet et eraus op d'Stroossen an da ginn do Géigner geknätscht. Ech si prett!
Fir mech dat Spill wou ech mech am meeschte freeën, wat bis elo annoncéiert ginn ass fir op d'nächst Joer, ass de Monster Hunter Stories 3. Den Trailer gesäit mega aus! Dat lescht Spill huet mer scho super gefall, also ech si wierklech gespaant an ech denken dat wäert och rëm richteg flott ginn.
Ja, äh, Game of the Year ass fir mech dëst Joer bësse se schwéier, well ass wéck tëschen zwee Spiller, woch so Fack, déi ware wécklech rich rich gut. Äh, an dat wären enker Vaut, einfach wéi gesot, ass ee vun de beschte Rollespiller, déi ech säit Éiwegkeete gespillt hunn. Äh, awer knapps virdru läit fir mech dann tatsächlich nach Silent Hill F an dass äh, dat éischt Silent Hill, wo fir mech un, un, un Greatness vun engem Silent Hill 2 erukënnt an do wennst jo Silent Hill F. Fir mech ass dat Spill, wou mär dëst Joer am meeschte Spaass gemaach huet a wou ech immens traureg war, dass ech fäerdeg war mam Spill, an zwar Split Fiction. Dat war esou cool dat Spill einfach. Et huet mech Ech war esou frou et einfach ze spillen. An ja Ech géing et gär nei ka spillen ouni ze wësse wat op mech duer kënnt, mee ech kann net also dat ass mega gutt. Ja wéi kann et aneschters sinn wéi e Spill wou quasi alles dran huet, vun Mario Kart bis op Beat 'em ups, Schlachtschëffer, ja. Yakuza, A Pirate in Hawaii, oder wéi et och ëmmer heescht. Mee jo, de Yakuza-Spin-Off.
Game of the Year dëst Joer och en ultra hefteg. Ech rangen tëschent dräi saugäile Spiller, déi awer och all dräi net perfekt, mee ultra gutt sinn. Honorable Mention muss ech einfach ginn un. Silksong sau gudd, mee bësse schwéier, zemools am Ufank. Expedition 33 mega gäil, mee zum Schluss hin zitt et sech e bëssen, a mat ganz ganz knapp gewënnt fir mech de Silent Hill F. Et ass einfach sou déi Story wéi déi mech eragezunn huet, déi intelligent a wahnsinns Aart a Weis fir déi Themen unzegoen déi se uginn, déi Horror. Mäin Game of the Year giff ech behaapten wär tatsächlech den Fantasy Life. Et war éischtens einfach eng riesen Iwwerraschung. Ech war guer net drop virbereet, wat do op mech duerkënnt. Ech war all Dag um Suchten, fir duerchzespillen, duerchzegrinden an ech hat vun Ufank bis Schluss just nëmme Spaass.
My Game of the Year ass Clair Obscur Expedition 33. Ja, Dir hutt richteg héieren, ech sinn der Meenung, dass et ee vun deene beschte Spiller ass, déi dëst Joer erauskomm ass, erauskomm sinn, ass, jo ass. A soe mer mol esou, ech menge mat där Meenung stinn ech net ganz eleng do. A ween nach net gespillt huet, ech kann et nëmme recommandéieren, einfach mol probieren. Jo, ech weess, dat ass e bëssen eng Mainstream-Meenung, mee wat soll ech soen, ech war ni en. Fan vu ronnebaséierte Kämpf, an dann ass Claire Obscur komm an sot, dach du bass do Fan vu ronnebaséierte Kämpf. Net grad, mä et ass wierklech e fantastescht Spill, wat mech op ganzer Linn iwwerzeegt huet. Just schued, dass se da mat deem KI-Blödsinn sech e bësse lo erëm Steng an de Wee geluet hunn, mä nichtsdestotrotz e richteg gäilt Spill a Silent Hill awer och zimmlech cool.